Mela sinjuri, kumplament tal-lejla t-tajba, ninsabu fil, żmien, ir-Randan, żmien illi huwa sabiħ ħafna, żmien illi fih għandna ħafna, ħafna, ħafna xi nsegwu wkoll u f'dawn il-minuti li ġejjin, f'dan il-programm speċjali hawnhekk fuq Radio 105, ħa jkollna xi mistiedna dwar żewġ, nistgħu ngħidu hekk, Attivitajiet illi ħa jkunu għaddejjin, meta ngħidu attivitajiet, attivitajiet relatati wkoll anki mal-Ġimgħa l-Kbira. Fil-komunità tagħna hawnhekk kemm fil-Ħamrun anki wkoll fil-Marsa u appuntu ħa nibdew mill-ewwel hawnhekk ukoll fejn għandna ħbieb tagħna lil Martin Callei anki wkoll lil Kurt Vella illi ġejjin mill-Pageant Group Maria Regina Marsa. Kif aħna ħbieb tiegħi l-ewwel nett. Insellem is-semmiegħa kollha tagħkom. Bħalissa huwa l-iktar żmien li aħna ngħidulu ta' ejja ħa ejja ħa mmorru għax ix-xogħol ikun ix-xogħol ikun kbir ħafna. Iż-żmien huwa issa littiralment magħna. Il-pageant kull ma jonqsu ġimgħa għax il-pageant isir f'Ħadd il-Palm. U l-wirja, il-wirja, ħa niftħuha nhar il-Ħadd li ġej, filgħodu, il-wirja artistika. Ħa tkun qed tiftaħ filgħodu. Inti qatt użajt kelma li forsi dak li jkun seta' jifhimha ħażin, t'ajja ħa mmorru. Però jien li insegwu ħafna x-xogħol tagħkom għal ħafna snin, Hemm żgur li mhux xogħol ta' jħa mmorru, anzi jien nazzarda ngħid illi żmien ta' dedikazzjoni. Huwa dedikazzjoni kbira imma x-xogħol li x-xogħol li li jinvolvi biex torganizza dawn il-ġiex avvenimenti kbar nista' ngħid, iva, jinvolvi ħafna xogħol. U ħafna nies, nimmaġina.
Ħafna nies għalkemm m'aħniex ħafna nies involuti. Imma li qegħdin irridu naħdmu u naħdmu ħa ngħid hekk sigħat daqsxejn iktar twal biex inlaħħqu mal-ħin. Ħalli nibdew
bil-wirja li ħa tibda nhar il-Ħadd li ġej filgħodu. Ħa nkellmuk daqsxejn iktar tard Kurt lilek ukoll. Mela ħa nitkellmu dwar il-wirja, ttina daqsxejn aktar dettalji u dak li jkun x'jista' jsib ukoll anki f'din il-wirja. Dan bħal bħal ma jafu ħafna nies, aħna nagħmlu nsejħulha l-wirja artistika. Hija wirja koll ix-xogħol kollu huwa maħdum mill-melħ ikkulurit. Dina kien bdieha l-eks President tagħna Mario Bonnici illi llum insellmu l-memorja tiegħu għax Mario ħalliena ftit tal-ġimgħat ilu. Tajjeb.
Nista' ngħid li din is-sena se se jkollna waħda nista' ngħid mill mill-aqwa wirjiet li qatt kellna f'dal-aħħar snin. Minħabba li għandna għandna l-Clayton Chetcuti li jagħmel jagħmel il-parti ta' Kristu wkoll Clayton min jafu. Imma ħadem ħadem żewġ kwadri kbar verament sbieħ. ta' ta' dedikazzjoni sabiħa kbira. U mbagħad kellna kellna familja, kellna 'l Miriam u t-tifla tagħha u l-ħabiba tagħhom li daw ġew u ħadmu l-platti kollha relatati mal mal-wirja. U mbagħad kellna 'l Clyde Vella wkoll li ħadem żewġ kwadri ovali, black and white. U bi pjaċir ngħid li għandna familja miċ-China li joqogħdu fil-parroċċa tagħna u dawn ukoll taw il-kontribut tagħhom f'din il-wirja. Meta ngħidu familja miċ-Ċina, l-ewwel nett wieħed irid jirrikonoxxi li hawn ħafna komunitajiet differenti li qegħdin jgħixu fil-komunità tagħna. Meta ngħidu l-komunità tagħna hija l-komunità tal-Ħamrun, tal-Marsa u l-madwar għaliex aħna fl-aħħar mill-aħħar hemm toroq, toroq hemm jifirduna u hemm ħafna komunitajiet differenti. U Kellna s-Sinjura D'Orielli li ħa tkun magħna fit-tieni parti hawnhekk ukoll li fil-Milied konna qegħdin nagħmlu intervista simili wkoll konna semmejna xi ħaġa. Kemm qed tiekhom sodisfazzjon din illi taraw nies illi ġejjin minn kulturi differenti, minn pajjiżi differenti, pajjiżi ħafna drabi ħafna ikbar minna illi qed jiġu hawnhekk u jintegraw. magħna, tant jintegraw illi qegħdin saħansitra anke jieħdu sehem f'dawn l-attivitajiet u joffru l-għajnuna. Dawn fil-fatt iltqajna magħhom is-sena l-oħra, ġew jieħdu sehem fil-pageant għax huma erbgħa min-nies sewwa, it-tfal tagħhom huma tfal adulti wkoll illum, u interessaw ruħhom, libsu magħna fil-pageant u din bdiet torini Kapaċi tpinġi. Din tpinġi fuq il-qxur tal-bajt. Estrina.
Dak iċ-ċokon.
U ċuħ.
Tpinġi u ċuħ, u ċuħ tal-qaddisin. Penġiet il-Marija Reġina, tgħidx kemm hi sabiħa. U offrejtilha, għidtilha isma' għidtilha kieku kellek tiġi tagħmel biċċa xogħol bħal din. U ngħidlek sew, it-tfal tagħha għamlu żewġ platti silhouette, għandek il-wiċċ tal-liżar ta' Kristu u wiċċ il-Madonna. Wiċċ il-Madonna. Sewwa?
Veru sbieħ. Oriġinali daqsxejn.
Oriġinali, anke l-mod kif jaħdmu. Ma jaħdmux kif naħdmu aħna, kif konna naħdmu aħna. Allura. Iktar sabiħa l-biċċa tax-xogħol. Anke hi kif taħdem hi. Eh, però Kurt, meta tgħid li ma jaħdmux kif kif kif naħdmu aħna, le għaliex hemm barra nies jgħidu iva t-tpinġija mhux mhux mhux kollha l-istess, l-arti mhux kollha l-istess, Le. forsi tispjegana daqsxejn Le, għax aħjar inti ħalli għandek- n-nies ikunu jistgħu jifhmu Inti aktar biex dak li taħdem qegħdin il-melħ, nitkellmu. għandek l-ewwel ħaġa għandek il-melħ ikkulurit, ehm, trid għandek skala ta' kuluri, jiġifieri jekk għandek il-blu, minn ċilesti kważi abjad sa blu skur kważi iswed, dawk il-kuluri kollha. u aħna naħdmu bil-pajp. Pajp tal-ħadid ikun daqsxejn quddiem għall-ponta u tteptep subgħajk. Imma l-omm li ħadmet, jiġifieri nista' ngħidu li ħadmet wiċċ Mario Bonnici għax kien jistħoqqlu li Mario huwa l-fundatur ta' din il-wirja. Rikonoxxejtuh b'dan il-mod. Jiġifieri ma ħaqqu li jkun hemm preżenti, jiġifieri Mario. Hi ħadmet kuċċarina u tmiss, aħna l-merħ is-soltu ma mmissuhx bl-affarijiet, jiġifieri inti Ġast titfa' u tpoġġi joqgħod waħdu. Immit titpoġġih bil-kuċċarina stess. Li aħna, jiena ngħid għalija, jiena l-bidu kont xettiku kif qed taħdem għax m'iniex imdorri nara dak it-tip ta' xogħol. Imma mbagħad kif rajt. Ħa ninterrompik naqra.
Meta qed ngħidu l-kwadri tal-melħ, ix-xogħol tal-melħ, inti semmejt skali, skali ta' kuluri. Jiġifieri meta inti tibda tinbena l-arti, il-pittura, din għad tkun l-ewwel ikun hemm il-melħ abjad u mbagħad kemm titfa' l-kulur jew inkella dak li jkun jibda jibni skont il-kulur li jkun hemm? Inti jkollok l-injama, tpenġi fuq l-injama bil-lapes u mbagħad bir-ritratt li jkollok, huma l-artisti jħarsu lejn ix-shading, pereżempju jaraw li pereżempju għal isfar għandna bżonn, din is-sena hemm Perte in Quattro li fih it-torċa tan-nar. li fih ħafna xogħol biex joħroġ l-element tan-nar, u mbagħad hu jpoġġi dak il-melħ bil-kulur fuq l-injama, imma hu, Clayton, pereżempju, ġas kull ma jagħmel hi outline, u mbagħad ikollu l-istampa u jimxi mal-istampa isu qed ipenġi bil-crayons jew biż-żebgħa imma bil-melħ. Jiġifieri inti qed titfa' kull darba qed taqbad il-melħ skont il-kulur u dejjem tpoġġih fejn u tkun qed tinbena. Ħaġa oħra hija li l-melħ ma jitwaħħalx, jiġifieri jekk immur jiena u nagħmillu ngħollih naqra, Jaqqa' kollox. Ġifieri dik xi ħaġa wkoll sabiħa li. Jew titnervas u noqgħod nifs naqra qawwi. Anke nifs, anke jkun ir-riħ. Ġieli kellna problemi, jkollok ir-riħ, ma tistax tiftaħ kullimkien għax ir-riħ iċaqlaq. Li hemm tajjeb imbagħad li l-melħ jumda, allura qisu jkun daqsxejn sod. Imma għall-ewwel ftit, sakemm qegħdin jaħdmu, il-problema tal-umdità tkun li meta jmorru biex jaħdmu l-melħ, il-melħ ikun balla. Allura jridu jsaħħnu kull kulur li għandhom biex dawn jagħmlu biċċa żgħira. Ġifieri Fih ħafna xogħol li hu xogħol li ma jidhirx, għax apparti l-paċenzja kbira, enormi li toħroġ. Paċenzja u talent, għax għax għax. U l-arti li fih, hemm hemm ċertu drawbacks, mhux bħal Lee Smith, Lee Smith m'għandux problemi ta' ta' ta' umdità, għandu problemi tiegħu wkoll ta' ġifieri, imma l-merħ meta jumda tqgħod issaħħan. Speċjalment meta jkun riħ isfel, meta jkun riħ isfel bħal mej dan huwa l-merħ tal-mejda. Ġifieri d-dar meta jkun riħ isfel il-merħ jgħaqad ġol ġol. Meta qed ngħidu
Wirja bħal din imbagħad tkun akkumpanjata wkoll minn pageant kbir għax illum il-ġurnata il-pageant ta' Maria Reġina sar wieħed mill-ewlenin, nistgħu ngħidu hekk. Kemm tieħu xogħol minn meta jibdew il-preparamenti? Ħafna drabi jgħidu jekk tkun il-festa jgħidu mill-għada tal-festa, jekk ikun il-karnival jgħidu mill-għada tal-karnival, però donnha drajnieha din jiena konvint li x-xogħol ikun is-sena kollha, però Ix-xogħol vera mbagħad illi pereżempju isma' tibda tibda tibda tibda tgħid ħa nibda nibni l-platti. Minn meta jibda dan? Tħalli l-Milied jgħaddi. Wara l-Milied.
Inti taħseb kif għedt int. Eħe, mhux hekk iħsieb irid ikun hemm.
Ħsibijiet u laqgħat ikun hemm.
Mill-ħsieb għas-sena d-dieħla ġa jkun hemm. Imma inti l-qofol inti tibda taħdem kif jgħaddi l-Milied. Kif jgħaddi l-Milied, mela ġejja l-Ġimgħa l-Kbira, allura moħħok imbagħad iktar ikun qed jaħseb qed jaħseb fuq hekk. Jiġifieri hemm jibda x-xogħol. U l-isfortun huwa li ż-żmien, dis-sena, 29 ta' Marzu, il-pageant, Is-sena d-dieħla. Ġej iktar qabel.
Ġej xi ġimgħa qabel jidhirli. Għax il-Karnival ħa jaħbat. Il-Karnival ġej, ġej. Ġej kmieni iktar. Allura għalina dik hija droga. Fis-sens, jiġi iktar ma jiġi kmieni, iktar trid taħseb kmieni. Sena l-oħra ġiet it-tnax ta' April. Allura kellna, kellna isu ħmistax oħra fuq idejna. Mhux hekk, ħmistax xogħol, ħmistax ħmistax qabel.
Mhux hekk. Imma mbagħad wieħed jibda jikkuntattja n-nies, xogħol kien f'idej Kerr, tara, u Kevin.
Tgħaqqad il-grupp, inti għandek madwar 300-350 ruħ li qed jieħdu sehem. L-ilbiesi ta' li kollox. Meta ngħidu 350 ruħ għall-pageant. Għall-pageant, għall-pageant.
Jiġifieri għandek ħafna karattri bibliċi, għandek il-baned tal-parroċċa, għandek l-iscouts li jkunu qegħdin quddiem u l-iscouts il-banda rumana. Hemm vestwarju li huwa personali, trid tikkuntattjahom biex tikkonferma. Il-vestwarju tiegħek, trid toħorġu tara li kollox sew. Ġieli intu terfa' jien naf ikollok velu. Taqbdu mal-libsa u nfittxu, nfittxu, nfittxu biex ikun ma' libsa oħra. Titra li jkollok kollox up to date. It-tindif tar-ram. Titnaddaf ir-ram. Il-props li noħorġu. 350 persuna huwa numru kbir. Numru kbir, ekku. Numru sostanzjali. Jiġifieri inti ħafna drabi biex tikkomunika sempliċiment m'għaxra minn nies biex tagħmel xi ħaġa wkoll biċċa wġigħ ta' ras. Telefonati biex tikkonferma għandek tliet ġimgħat, erba' ġimgħat. U l-intoppi li jibdew jinqalgħu nimmaġina fl-aħħar min forsi ma jiflaħx min min min min min. Ħaġa ħaġa li li niskantaw biha taf fil-fatt. Jiena kont ippanikjajt naqra dis-sena. Tiskanta sa qabel il-Karnival in-numru ta' dawk in-nies li ħa jieħdu sehem kien vera ftit. Kif għadda l-Karnival, jista' jgħidu kerda, bdew jgħajnu t-telefonati u jibdew jikkonfermaw in-nies. Qisu, qisu.
Għax qabel il-Karnival inqas li kellha ħsibha, tinħasad daqsxejn. U żgur, nista' nimmaġina.
X'qed tagħmel bil-vestwarji ma toħorġux? Kif isni għal ġenb bdiet inċempel in-nies, l-istess nies li ċemplet, Ejwa, all right, ikkonfermani, eh, ma ngħidlek mal-ewwel għax. Meta, eħe, hemm.
Għax jidħol fiż-żmien. Iva.
Kont sa Nix inkellimkom daqsxejn ukoll anki dwar l-oriġini tagħha xi bdiet l-ewwel jekk hux il-pageant jew inkella il-wirja illi jew jekk bdewx bażikament b'mod. Ejja ngħidu il-pageant imur lura 1970. Meta ġie patrimarju fil-parroċċa sewwa. Naħseb inti tiftakru. Jiena niftakru, jiena niftakar il-żmien, il-pageant. Però ovvja li minkejja li qatt ma kont daqshekk involut fil-pageant, però dejjem segwejtu għaliex hija xi l-ewwel nett jiena żmien il-Ġimgħa Kbira jogħġobni ħafna. Jiġifieri dak iż-żmien tal-Ġimgħa Kbira hekk għandi ċertu passjoni, passjoni għalih. li stajt nara, jiena li qed nara minn barra, jiġifieri mhux il-persuna l-involut, stajt nara l-qabża kbira fil-kwalità li kien hemm. Sintendi, jiena niftakar l-ewwel l-ewwel darba li għamilna l-mixja, dak kien qisu ejja ngħidu fil-71, 72 hekk. L-ewwel mixja li għamilna kienet minn tarf iż-Żward Street, Tajjeb, tlajna t-triq kollha iżward u dħalna fis-sala dak iż-żmien. Jiena dak iż-żmien kont nagħmel parti, bdejt nagħmel parti ta' Kristu. Ġifieri inti, mela inti ilħaqt il-. Jien ilħaqt l-oriġini, iva. Kollu mill-bidu nett. L-oriġini kollha, iva, iva. Konna dak iż-żmien konna xi tmenin ruħ. Konna ħa ngħidlek il-membri tal-kor, Reġina Coeli, li. għadu għaddej sal-lum, hawn Kurt li huwa d-direttur tiegħu, jiġifieri jmur daqshekk lura f'dak iż-żmien. Imma t-tfal tal-kor u rrid ngħid, in-nisa u l-irġiel, kienet xi ħaġa innovattiva li jlibbsu n-nisa ta' personaġġi, tajjeb, dak iż-żmien, li kien kienet għadha mhix daqshekk xi ħaġa sabiħa. Anki xi naqa' kritika kien hemm. Illi għax tal-Malz sa daħlu In-nisa, il-. In-nisa sa daħlu. Mela, eh, eh, Fajliet u hekk. Imma. Però jekk nerġgħu niġu issa llum il-ġurnata, meta inti qed issemmi 350 ruħ approximately jieħdu sehem fil-pageant, ovvja illi għandek nies minn barra mill-parroċċa. Iva, għandek ukoll. Eh, in-numru
Kif tarah in-nies tal-parroċċa ma' dawk li huma barra mill-parroċċa? Bħala persentaġġ, għandek il-maġġoranza kbira tan-nies xorta huma mill-parroċċa? Kerz, Jew inkella għandek nies li huma delettanti u jiġu minn lokalitajiet oħra? Naħseb, jiena ngħid li hija nofs bin nofs l-affari. Għax għandek nies li huma ilhom magħna żmien, imma mhumiex parti mill-parroċċa tagħna, ġifieri dawn hemm min jiġi għall-pageant biss. Meta jkun involut f'raħal ieħor, naf festi eċċetera, imma mbagħad jiġi għall-pageant biex jilbes, jiġifieri għandek nies hekk. Hi ħsibha nofs bin-nofs, imma fil-parroċċa tagħna aħna għandna hemm min hu dilettant, pereżempju hemm min li għandu l-ilbiesi personali tiegħu li jlibbes in-nies, jiġifieri hemm ħafna nies oħrajn li apparti l-ħwejjeġ tal-pageant għandhom għaxar ilbiesi, għoxrin libsa, tletin erbgħin tagħhom. Tagħhom jiġifieri inti qed tgħid Jiena għandi tletin libsa tiegħi u nlibbes ħġiebat tiegħi. Għandna minnu daqshekk. Li daw jieħdu ħsieb, għandu grupp tiegħu, jgħaqqad in, iċempel in-nies tiegħu u jgħidili jgħid, jgħid li min ħa jiġu jieħdu sehem. Per eżempju, jien naf Reġina Ester, il-Farawni, Kleopatra, dawk huma konfermati all right. Ġifieri jkollok nies, li hija wkoll għajnuna, li jieħdu sehem bil-libsi tagħhom. Għandna min hu dilettant daqshekk li jonfoq il-flus u jonfoq ħafna flus. Għax aħna bħala peċent nagħmlu l-biżi kull sena, imma l-għaqda tiflaħ hi li hi. Ġifieri, il-ħwejjeġ illum il-ġurnata jiġuk valal tal-flus biex tagħmilhom id-drappu. Id-drappu huwa għoli ħafna, ir-ram għola wkoll, ġifieri maintenance tagħhom u jekk ħa tagħmel, tagħmel sew. Ma tistax tagħmel. Żmien, jiena nħobb ngħid dejjem, żmien id-delentantiżmu spiċċa llum il-ġurnata. Llum, eżatt.
Qabel forsi, forsi mhux qed nikkritika fi żmien Patri Mario, jiġifieri Mella kien hu, imma kienu jkollhom biċċa drapp u jagħmlu libsa. Ma stajniex.
Taf kif?
Li għadhom għandna. Imma llum il-ġurnata jekk ma tbiddilx. Ma setax li jkollok ċertu livell ta' ħwejjeġ. Aħna qed immorru lil dak iż-żmien Jiena jidhirli li kien hemm Ħal Qormi biss kien hemm personaġġi jieħdu sehem fil-pirċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li kellhom ċertu lussu ta' ħwejjeġ dawk. Jiġifieri aħna dak iż-żmien għexnieh. Imma kif qed jgħid Kurt aħna bdejna bi ftit. Mixxej hu, tibda mixxej. L-aħħar, l-aħħar
ftit mistoqsijiet hawnhekk. Kemm. Kemm hu diffiċli biex tlaħħqu mal-ispejjeż, għaliex nafu li llum il-ġurnata kollox idur mal-flus. Kif semmejna kollox, dak li llum tixtrih b'mod, sena oħra ħa tixtrih mod ieħor bħala. Kemm issibu koperazzjoni minn nies?
Hija ħaġa li kull min jieħu sehem iħallas fee, iħallas xi ħaġa żgħira. Imma mbagħad hemm il-fatt. Ma tkoprix l-ispejjeż.
Kont sa ngħidlek u kont nista' nimmaġina. Mbagħad hemm nieħdu fondi. Illum nieħdu funds mingħand Aġenzija Żgħażagħ. Tajjeb, proset. Qed tifhem? Mbagħad għandek il-Community Development Fund Jiġifieri b'daw tapplika biex tagħmel proġetti. Allura dik hija wkoll l-għajnuna li lilek jimbuttawk biex tinvesti, tinvesti f'affarijiet iktar, ma nafx, dis-sena pereżempju se tara Triq iż-Żwart u Triq Nerik Saħkor, Triq tal-Knisja, bi stlaleb ġodda, tajjeb, li ndilnihom issa dil-ġimgħa, imma daw għamilnihom bis-saħħa li ħadna dal-funds. Għax kieku, meta tara l-ispejjeż, u x-xogħol sar kollu min-naħa tagħna, imma l-ispejjeż huma kbar. Mela, semmejtilna fil-bidu ta' din l-intervista persuni mhux Maltin, persuni Ċiniżi li ħadu sehem. Però il-Maltin, b'mod partikolari l-ġenerazzjoni żagħżugħa li llum kulħadd nista' ngħidlek mitluf ħafna aktar f'ħafna aktar affarijiet u konxji li l-volontarjat naqas ħafna. Però kemm qed taraw interess fiż-żgħażagħ, kuntenti bl-ammont ta' żgħażagħ jew jew tgħidli inkunu skjetti tgħidli pereżempju le diżappuntat nixtieq ħafna aktar pereżempju fihom. Naħseb biex jagħtu sehemhom biex jagħtu sehemhom jiġu libsu fil-pageant. Iva hemm hemm dak l-interess. Għax hemm żgħażagħ li ilhom ħafna snin magħna. Minn tfal. Fis-sens, minn tfal.
Però il-mistoqsija tiegħi hija, mhux dawk li jiġu jilbsu jiġu għall-aħħar naqra li sabu x-xogħol lest, għaliex ħafna drabi dawn li jkunu qegħdin jidhru, dawk li qed jagħmlu x-xogħol. Il-ftit li hemm trid tibża' għalih. U kull wieħed li jiġi u tarah li hu interessat, trid tara kif tagħmel u tiġbdu lejk. M'għadhiex daqshekk faċli daqs qabel. Jiġifieri din hija xi ħaġa li qed tiġri f'kull għaqda, f'kull xi ħaġa.
Sewwa. Imma, imma hawn qed insibuha, rridu nieħdu ħsiebha. Tajjeb, proset, mela. Li nixtieq, issa jispjegalek ftit kert. Dis-sena Il-pageant aħna normalment nibdewh bil-parata tas-suldati, il-kundanna u mbagħad hemm il-pageant idur mat-toroq sewwa taż-żewġ parroċċi. Din is-sena l-kundanna tajniha se ntuha xi ħaġa naqra iktar għal-lum. Differenti.
Jispjegalek ftit kemm. L-ewwel ħaġa nista' ngħid tajjeb li l-ewwel darba f'56 sena l-kundanna ħa ssir live. Mhix record jiġifieri ħa jkollna l-mikes fuqna nkunu live qegħdin nitkellmu. U li ħa naraw hija in in-nies ta' llum ħa jkunu ishom parti mill-kundanna. X'ħa jkollok nies fil-kundanna li ħa jqajmu daqsxejn mistoqsijiet li ngħidu aħna llum fil-ġurnata fir-realtà fuq Kristu. Jekk inti s-sultan kif hawn il-gwerer fil-pajjiż? Jekk inti l-sultan kif hawn il-ġuħ fil-pajjiż? Jekk inti ben għal kif, dawk l-affarijiet li fir-realtà kulħadd jgħidhom, imma imma mbagħad ikollok dik il-persuna li hemm Ġwanni li ħa jibda l-peġintu ħa jagħlaq il-peġintu li ħa jqisek iġib in-nies fosthom għax inti għandek it-tentaturi li ħa jittantaw lil Kristu f'daw il-pass fl-agħar ħinijiet tiegħu, jiġifieri fl-għorn tal-Ġetsemani, fis-swat, fuq is-salib, għax anke anke t-tisliba. Imma mbagħad Ġwanni qisu jiġbor u jiġbor kollox li għax in-nies inti titkaża jekk xi ħadd jgħidlek pereżempju għax jiena ma nemminx naf kif Alla jagħmel u inti tgħid kif qed jgħid hekk. Ma fir-realtà kulħadd jgħid din din biċċa tax-xogħol. Kulħadd jgħid. Mistoqsijiet kulħadd jagħmilhom.
Jiġifieri apparti għall-ispettaklu li ħa jkun qiegħed hemmhekk xorta waħda, ħa tkun daqsxejn ukoll eżami għalina nfusna kif aħna nħarsu llum lejn Kristu. Jiġifieri mhux Ħa tara l-ispettaklu xorta waħda, ġifieri. Ħalli, ħalli
ma nwaslux aktar informazzjoni ħallu l-element l-element tas-sorpriża hemmhekk. Dettalji dwar il nafu l-wirja ħad tiftaħ nhar il-Ħadd li ġej, ħinijiet kemm tal-wirja anke wkoll tal-pageant u dawk li forsi qegħdin jarawna u jisimgħuna u jgħidu isma' jien għandi talent inpinġi pereżempju, nixtieq illi nieħu sehem ma' dawn in-nies ħabbrieka, kif jistgħu jagħmlu biex biex jagħmlu l-kuntatt magħkom? Jew isibbuna fuq il-Facebook page, Patient Group Maria Reġina Marsa, jew inkella f'dan iż-żminijiet jisteddu sas-sala fejn issir il-wirja li l-wirja ssir quddiem il-Knisja ta' Maria Reġina u jitkellem magħna. Il-wirja tiftaħ nhar il nhar il-Ħadd kif qal tajjeb Martin, nibdew bil-Quddiesa sat-tmienja u niftħu għall-ħabta tad-disgħa u tkun miftuħa kuljum bejn is-sitta u l-għaxra. F'ħamis ix-xirka, Nagħmlu mid-disgħa sa nofsinhar u mbagħad nagħmlu mis-sebgħa u nofs ta' flaxija sa nofs il-lejl u l-Ġimgħa l-Kbira mit-tmienja sa tlieta biex imbagħad ħadd imur għall-funzjoni. U il-pageant fid-29 ta' Marzu. Fil-ħamsa tibda l-parata u nibdew u nibdew il-kundanna su għall-ħamsa, ħamsa u kwart. Min irid ukoll jista' jsimgħa fuq Facebook hemm xi siġġijiet riservati baqa' xi ftit postijiet. Ħallas donazzjoni żgħira biex toqgħod komdu paxxut tara l-kundanna u tara l-ħruġ. u li tibqa' għaddejja madwar id-disgħa u nofs, jiġifieri ma nġibux iktar peress li t-tfal l-għada jkunu ħafna minnhom ikunu skola u nies imorru għax-xogħol. Hija okkażjoni li ma mhux ta' min jitlifha. Tgħidli għaliex qed ngħid hekk, għax inti dawn iż-żminijiet jgħinuk iktar u ħadd jgħinek iktar biex tidħol f'min hu dilettant jifhem li inti tmur pageant, tmur tara purċissjoni, tidħol iktar f'da' żminijiet tant sabiħ għalina, minn minnu delettant u anke minn mhuwiex, għax hija wara kollox hija kultura u tradizzjoni tal-Maltin, u tara wkoll ix-xogħol li fiha, jiġifieri hemm xogħol impekkabbli fiha li dak li jkun jaħdem jaħdmu mill-qalb. Martin, l-aħħar.
Dak kollu aħna nagħmluh bil-barka, ħa ngħid hekk, tal-Kappillan tagħna, Father Anthony Fitzpatrick, illi jtina l-appoġġ u l-għajnuna kollha tiegħu. biex norganizzaw dan kollu. Wara kollox hi xi ħaġa li qed torganizza l-Knisja. Aħna bħala Pageant Group sempliċiment qed norganizzaw, qed ngħinu f'isem il-parroċċa la wara kollox. Jiġifieri l-għajnuna tiegħu u ta' Father Renald u l-Kunsill Pastorali. U anki nirringrazzja minn hawn l-Onorevoli Keith Azzopardi Tanti li jemmen fina u tal-għajnuna kontinwa li jtina wkoll. Proset.
Jiena inħeġġeġ ħafna lil kulħadd biex jattendi għal dawn il-wirjiet, sew jekk inti delettant tal-Ġimgħa l-Kbira ta' dan iż-żminijiet jew le. Però importanti li l-kultura Maltija nżommuha ħajja, importanti wkoll illi napprezzaw ix-xogħol li jagħmlu dawn in-nies b'mod volontarju u napprezzaw fl-aħħar mill-aħħar ukoll anki l-ħafna talent li hawn, li ħafna minnu dan ikun talent moħbi mbagħad meta tiġi xi okkażjoni bħal din ngħidu ara naqra kemm għandna nies bravi hawnhekk. Kurt, Martin, grazzi tal-ħin tagħkom. Lili tarawni f'xi ħin jew ieħor żgur u f'isem il-komunità kollha ngħidilkom grazzi ħafna wkoll anke ta' xogħol li tagħmlu. Grazzi lilek. Grazzi. Mela sinjuri nilqgħukom għal din it-tieni parti ta' dan il-programm speċjali dwar attivitajiet li qegħdin isiru fil-komunità dwar il-Ġimgħa Kbira, dwar attivitajiet relatati mal-Ġimgħa Kbira. Wara li kellna lil Martin u lil Kurt fl-ewwel parti tal-programm, issa nilqa' fostna hawnhekk ukoll anke lil Doriel, Fenech, mill-għaqda mużikali Kunċizzjoni tal-Ħamrun. Kif aħna, Doriel? Mhux ħażin, grazzi. Merħba lura hawnhekk fl-istudio Osana. Konna rajnik fl-attivitajiet tal-Milied. Issa, żmien ieħor sabiħ, żmien il-Ġimgħa l-Kbira u, sintendi, bħal għaqda mużikali Immakulata Kunċizzjoni għandkom aktar attivitajiet din id-darba relatati wkoll anki ma' dan iż-żmien sabiħ tas-sena. Ħa nħalli f'idejk biex tibda ttina daqsxejn informazzjoni wkoll anki dwar x'għandna nistennew ukoll mill-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni. Grazzi lilek Manwel u s-semmiegħa ta' Radio 105 talli tilqgħu nerġa' ilqajtuni għat-tieni darba fil-programm tagħkom. Huwa l-pjaċir tagħna.
Grazzi.
Mela, ħa nibdew bl-ewwel attività. L-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni għandha numru ta' attivitajiet li ħa jibdew minn nhar il-Ħadd, 22 ta' Marzu, sat-tnax t'April li huwa l-Ottava tal-Għid. Mela, l-ewwel avveniment hija l-pellegrinaġġ Mixja ma' Kristu fi Triqatna li nhar il-Ħadd ħa joħroġ mill-Parroċċa ta' l-Immakulata Kunċizzjoni Fil-ħamsa naqsa kwart ħa jibdew il-Scouts tal-Ħamrun mill-headquarters tagħhom jiġu fejn il-knisja, imbagħad għall-ħabta tal-ħamsa ħa jibda ħiereġ dan il-pellegrinaġġ li huwa magħmul minn mitt persuna li hu personaġġi bibliċi mill mit-twelid ta' Sidna Ġesù Kristu sal-mewt. Ħa jkun hemm l-iskawts ta' tas-sliema wkoll, l-aħwa tal-mixja neokatekumenali, il-komunità Indjana li wkoll huma grupp barranin li qed huma residenti fil-parroċċa tagħna u jaħdmu Is-sena kollha fil-parroċċa wkoll jiġu involuti u dawn ħa jkantaw il-kant bil-lingwa tagħhom waqt il-purċissjoni. Ħa jkun hemm il-banda tal-Immakolata Kunċizzjoni u l-vara ta' Kristu Msallab. Dan kollu nhar il-Ħadd li ġej jiġifieri, mela. Nhar il-Ħadd, eħe, għal ħamsa kwart tibda l-parata bl-iskawts u fil-ħamsa l-parata tasal quddiem il-knisja u jibda ħiereġ dan il-pelligrinaġġ. Mela semmejna fl-ewwel parti tal-programm mal-ħbieb tagħna Martin u Kurt semmejna komunità Ċiniża li bdew jinteressaw ruħhom u jingħaqdu mal-komunità, qed jintegraw. Issa inti semmejt li hawnhekk il-komunità Indjana li mhux ħa jkunu qegħdin jieħdu sehem biss nhar il-Ħadd, però kif spjegajt sewwa inti wkoll, qed jinvolvu ruħhom b'mod b'mod regolari dawn u qed ikunu parti wkoll anki mill-ħidma tul is-sena. Kif tarawhom dawn l-affarijiet? Le aħna nieħdu gost bihom, aħna soċjetà inklussiva. Nilqgħu lil dawn l-Indjani, anke komunitajiet oħra, persuni b'diżabilità. kif tħaddidna meta ġejt għall-Milied, anke fil-festa tal-komunità Indjana jilbsu bħala fratelli wkoll u jakkumpanjaw il-purċissjoni u t-transolazzjoni.
Sewwa, mela apparti dak li għandna nistennew nhar il-Ħadd. Nhar il-Ħadd ukoll. Inti semmejt diversi attivitajiet oħra. Iva, nhar il-Ħadd ukoll fis-sebgħa l-istatwa ta' Ta' Ġesù Msallab tasal quddiem il-każin tal-Kunċizzjoni, hemmhekk ħa jkun hemm is-siġġijiet, ħa jsiru xi mumenti ta' talb u riflessjoni, ġifieri dawk l-anzjani, nies li ma jiflħux joqgħdu fuq saqajhom għal ħin twil, x'ħin joħroġ il-pelligrinaġġ jistgħu jmorru fuq dawn is-siġġijiet, jistennew il-pelligrinaġġ jgħaddi minn quddiemhom u hemmhekk ħa ssir wafqa, m'hemmx bżonn li wieħed jibbukkja. anke għal dawn is-siġġijiet jiġifieri u anke għal attivitajiet oħra li għandna sal-Għid u anke l-parking huwa b'xejn provdut fil-Liceo tal-Ħamrun. Hemmhekk il-Ħamrun bil-karozzi tar-residenti u kulħadd imla parking, aħseb wara jiġu daqs dawk nies ta' minn barra mir-raħal. Tajjeb proset. Il kumplament tal attivitajiet illi għandna nistennew ukoll propju sa jum l-Għid. Sa jum l-Għid mela. Fit 31 ta' Marzu li hija festa pubblika il grupp Celestine Youth and Kids qiegħed fi ħdan l-Għaqda Mużikali ħa jtella' fi Golla Party. Dawn qed nistiednu t-tfal ta' Malta kollha jiġu jaħdmu il fi Golli fil. fis-sala tal-kunċizzjoni, fis-sala ta' fuq, dawn ma jridu jġibu xejn magħhom ħlief li jiġu huma. Aħna ħa ntuhom l-ingredjenti biex jagħmlu l-għaġina u l-mili tal-figolli, u dawn il-figolli ħa jmorru għat-tfal fid-Dar tal-Providenza, anke għat-tfal oħra bi bżonnijiet speċjali. Ukoll bħalissa il-parroċċa qed tilqa' figolli, għal dawn it-tfal ukoll. Iktar ma jkollna, iktar ikollna biex inferrħu t-tfal u żgħażagħ. Għalhekk ningħaqad miegħek ukoll anki f'dan l-appell biex nimlewhom bil-figolli. Importanti, llum tmur tixtri figolla mhux ħa tonfoq xi ħaġa ta' barra minn hawn, jiġifieri flok ngħidu 'sma' xtrajna tnejn ejja nixtru tlieta u nkunu qed inferrħu tifel jew tifla b'din il-figolla proset ħafna wkoll anki tal-inizjattiva. Il-mamis u thankyou li jagħmlu d-dar issa jagħmlu waħda tnejn żejda dan it-tfal jieħdu pjaċir ibabsu u dak fi kċina vera jaqlaw naqra trab u Apparti mill-esperjenza.
Eħe eħe teach them young hu.
Mela, Se jkollna wkoll l-reenactment tal-aħħar ikla li ħa jsir Ħamis ix-Xirka mit-tmienja ta' flaxija sad-disgħa u nofs l-aħħar rappreżentazzjoni. Ħa jkun hemm xi tnejn jew tlieta rappreżentazzjonijiet tal-aħħar ikla u l-Ġimgħa nhar il-Ġimgħa l-kbira filgħodu mid-disgħa sal-ħdax. Din ħa jkun hemm l-Appostli jiġifieri reenactment bl-appostli u bil-qaddejja li kienu jgħinu biex iħejju l-mejda għall-Aħħar Ikla ta' Ġesù Kristu, fejn hemmhekk iwaqqaf is-Sagrament tal-Aħħar Ċena, u aħna ħa narawha live quddiemna minn atturi, atturi tal-Għaqda tad-DMX, Kumpanija Teatra jiddu Mikiel Scerri. Hekk ukoll kif għedt mingħajr booking, jiġifieri dak li jkun jaqbad u jiġi m'hemmx bżonn booking, hija ħarġa edukattiva għat-tfal li jkunu bil-holidays, inrawmuhom biex dawn it-tradizzjonijiet ma jispiċċawx, eħe, ntellgħuhom fihom.
Tajjeb, ħa nagħmel mistoqsija li għamilt ukoll anki fl-ewwel parti tal-programm. Semmejt ħafna attivitajiet hawnhekk u dan ovvja xejn ma jsir tfaqqa' subgħajk u ħa tiġi attività. Minn meta tibdew taħdmu, Doriel, għal dawn it-tip ta' attivitajiet u l-grupp ta' nies li jaħdem kemm hu kbir jew kemm hu żgħir? Ara, aħna naħdmu s-sena kollha, minn sena għal oħra tibda tgħid, per eżempju s-sena l-oħra Iżda nżlet l-istatwa ta' Kristu Rxoxt. li ħarġet mill-gażin tal-Kunċizzjoni. Kif għaddiet dakinhar, qabel kien ilha ġejja, ġifieri kienet saret xi ħadd ippreżenta l-istampa tagħha kif se ssir fl-2024, eħe, u s-sena l-oħra fl-2025 ġiet maħduma u żżanżnet u, Idna qatt ma noqgħdu kwieti. Dis-sena nsaritilha l-induratura kemm fuq l-istatwa u kemm fuq l-isħaba u ż-żanżan ħa jiżżanżan il-pedestall ġdid. Ikollna, ifhem, grupp żgħir, in-nies tal-kumitat huma grupp żgħir. Fil-Karnival għamilna l-karru tagħna wkoll. Aħna merħba minn irid eh, jingħaqad magħna biex jagħti l-għajnuna huwa merħba bih jiġifieri. Il-komunità hija żgħira hemmhekk tal-Kunċizzjoni imma nagħmlu mill-aħjar li nistgħu. U tagħmlu ħafna affarijiet tajbin. Tajjeb ngħidu illi vera illi kif semmejt inti l-komunità forsi mhux daqshekk kbira daqskemm wieħed jimmaġina. Pero tagħmlu ħafna affarijiet li ta' min japprezzhom ukoll. Doriel, huwa pjaċir tiegħi bħal dejjem illi erġajna lqajnik hawnhekk ukoll anke għal dan il-programm speċjali fuq Radio 105. Ma nafx jekk għandek xi ħaġa oħra xi żżid. L-aħħar iva. Jekk dan għandek il-ħin kollu disponibbli għalik. Qed jagħfas mela fil-11 ta' April huwa s-sibt fl-għaxija ġejja banda Taljana Madonna della Grazia minn Termini Imerese li ħa tagħti kunċert fil-Parroċċa tal-Kunċizzjoni fis-sebgħa u kwart wara l-quddiesa tas-sitta u nofs. U l-għada, tnax t'April, kif diġà semmejt li ħa jkollna l-manifastazzjoni tal-irxoxt hi ħa tikkumpanja mal-banda tagħna, fil-manifestazzjoni tal-Irxoxt. Ukoll qed nagħmlu sejħa għat-tfal, żgħażagħ u anke adulti, irġiel u nisa, biex jieħdu sehem fil-purċissjoni ta' l-Irxoxt bħala karattri Bibliċi. Din ħa tibda fid-disgħa u nofs ta' filgħodu il-Ħadd tnax t'April għandha sal-ħdax u nofs. Ħa jkun hemm ħa toħroġ mil-Liceo. Ħa toħroġ mil-Liceo u x'ħin tasal quddiem il-gazin ħa jkun hemm wirja tal-karti, ħa jitwaddbu l-karti minn fuq il-bejt. Il-bejt għandna nżanżnu għax issa kemm qegħdna qed nibnu t-tieni sular u ħa jkun hemm spettaklu ta' duħħan, duħħan u karti biex nagħtu qima għall-Kristu Rxoxt. Ukoll se jiżżanżan l-innu l-ġdid li hemmhekk quddiem il-każin ħa jindaqq, ħa jindaqq u jitkanta u ħa jitkanta wkoll. Huwa kliem ta' Anselm Sciberras, mużika ta' Ray Sciberras u jitkanta minn Xeni, xi, minn Xeris, il-kantanta brava Xaris.
Mela, wasar biex intemmu hawnhekk ukoll anki din eh, l-intervista. Jiena bħal dejjem nirringrazzjak tax-xogħol li tagħmel inti flimkien eh, ma' sħabek ukoll. Grazzi tal-li żommu dawn eh, l-attivitajiet u l-kultura Maltija ħajja wkoll. Nawguralek bil-qoddim għal lajt it-tajjeb għal kemm fadal xi ftit, fadalkom ħafna aktar xogħol sakemm iva. jasal dakinhar U jalla jkollkom ħafna u ħafna figol li ħajkolkom fil-qasma. Thank you, nawgura lilek ukoll lejt qaddis mimli ferħ, paċenzja u Għandu bżonn paċenzja. U kuntentizza. Grazzi ħafna u l-kumpliment tal-lejla tajba. Thank you. Grazzi, grazzi.